Интэн күүс ылан диэн ааттаах кэнсиэрпит инньэ гынан күммүт уруйдуу-айхаллыы көрүстэ биһигини Балыктах сэлиэнньэтигэр. Бу биһиэхэ урут үлэлии-хамсыы сылдьыбыт Иван Егорович Икки баһылык солбуйааччылара иккиэн утарыта көрсөөт, кэпсэтэ түһээт, Ол дьэ, барбыта. ол биһигини арыаллаан илдьэ баран иһэллэр. Биһиги кэллибит балыктаах орто Отпускуолатыгар. оскуолатыгар. Гаабыктаах отпускуолата бу Михаил Прокопьевич Габышев аатын сүгэр. Аһа, Бэйэ биир дойдулаахпыт,

Здравствуйте. Баанньыбыт барахсан олор. Биһигини уруйдуу айхаллыы көссөр. Оксе, дорооболоруум. Үтүө күнүнэн. Олуһа эмиэ остуопа тойонун кэбисэбит кэбисэбит Дьэ балыктаахха улууттара бу курдук олус үчүгэй выставка турбут кыбытык тигиилэринэн бу манна эмиэ оһуобай дибы көрүҥ доҕоттор кыбытык тигии

Ой, бына үчүгэйилээ. Оо, дьэ, бииртэн биир үчүгэйилээ дии. Ой, дэ. Дьэ, бу курдук киэһэ концертыахпыт. Главное лет экраннаахтар. Балыктаахтарга, Балыктаах нэһилиэгэр биһиги бу курдук бэринэн-тэринэн бэлэммит, кэнсиэт, кэнсиэктииргэ бэлэммит. Ой, эмиэ уһуобайдаах уруһуй. Бу маннык курдук көрү Лена, маннык курдук өстүөкэ Ленаҕа каастыахханаа деді бу. Чевади? Вай, вот такой хочу. Чевади? Вообще скамейкалар оригинальные. Da отдыха. Ман хөбүлүй көрдүм мен олох. Аркадий Битково. Бу? Уонна бу көрүн наһаа үчүгэй олох үчүгэй да буочардаах киһи перронунан суруйан хаалларбыт дии. Бу Аркадьыбыт таҥаһын ыйаан баран үчүгэй баатык манна төлүппээн көрө-көрө кэтэһэн олорор. Бүгүн манна эмиэ ааттылар Людмила Егоровна Шишигина Ньургуһун Туско саламаат аалбыт, аалыт. Уссайынан билиһиэрдэрин, туомнарын тутуа сылдьаллар. Ыалдьыты наһаа үчүгэйдик көрсөллөр. Ханна баҕара сырыттарбыт, барытыгар хайдах көрсө сылдьаллар Аркадий дьэрэ, кэпсээр

Балаҕан курдук оҥорбуттар. Манна бу манна били ол телевидениеҕа ведущай олорор уонна кэпсиир бу муннукка. Оһуобай дии. Настар. Настар, внимание, марш! Аһаатыбыт чоҕулар. Саха дьонугар хотонноох, оттоох мастаах, ыалга биһиги наһаа үчүгэйдик хонон турдубут. Людмила Егоровнаҕа Настаал, таптаал, Наша ди көрсүбүккүтүгэр. Дьэ биһиги Иван Егоровичтаах дьиэлэригэр кэллибит. Оһуобай. Наһаа үчүгэй бу. Балыктаах сиригэр-уотугар оһуобайдык ырыттыбыт эмиэ. Дьэ Иван Егорович наһаа үчүгэйдик дьиэ-уот туттан, олус бэркэ дьаһанан олороллор эбит. Онон дьэ Анналаах Иваҥҥа дьоллоох дьиэ кэргэн, дьол уйата буоллун бу дьиэҕит.

Оскола таһыгар. Аа, оскола таһыгар. Тугуй? Аання үлэлиир хиригэр. Костюмнаах уол биһигини көрсөр. Была тахтар үчүгэй баҕайы уонна близам головы. Балыктахского наслега. Привет!

Иван Егорович биһигини уруйдуу айхаллыы көрүстэ, кини үлэлиир миэстэтэ бу. Уонна икки бу манна бу остуолга үлэлиир эбит уонна ол остуолга эмиэ. Хасер беги барынан все спорный system поглобили. Ээ. Просто бөҕөтө иһи көстүбэккэне. Бу манна же принтер. Таһаараҕын гынаҕын.

Администрацияммо Мегинский наслег Тихонов Дмитрий Иванович Мэҥэ Хаҥалас Ой эдэр киһини да эдэр киһи ханна гэрэ нэһилик главата буолар дьон унгу кэлбите ди

Уонна бу кэрийэ сылдьабыт, лупска сылдьабыт. Анна Комична ыллыыр иттэ билэр ит буолла. Истибитиҥ да ырыата. Аа, буолла. Итин мэ кырдьааччыбыт баһаас буоллаҕа. Нэһилиэктэри кэрийэ. Бии хантан аҕалаатыбыт, том полуһуттан аҕалаан кэллим диэбит. Уонна бу том полуһуттан аҕалаан дьаһалталарга барытыгар сылдьабыт. Да улуус дьаһалт улуус администрацията кытта сылдьабыт. Уонна маннык кэпсэт эбит, эһиэхэ да олордубут, билигин диэммит. Ити күнүнэн убастабыллаах Кэмпэндээйи олохтоохторо диэххэ, мин аатым Габышев-Ньургун Владимирович диэммин, бу балаҕан ыйыттан баһылык дуоһунаһыгар киирэммин үлэлии сылдьабын. Оттон кылгастык судургутук кэпсиир буоллахха, биһи нэһилиэккэ алта үс отут сэттэ киһи прописаннай, онтон фактически оннооҕор арыый аҕыйах киһи олорор. Уоннаттан үрүннээн биһиги улуус, биһиги нэһилиэк тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанабыт, олбуорбут онно ууруллан турар. Сүһү алгы иитэбит, оннуттан бу хоту зона биир тарбахха баттанар. Сүһүбүт сылгыбыт ахсаанынан нэһилиэкпит. Оннуттан бу бэһэр делегация көрбүтэ болуо оскуола аһартыгыт, сүр бааһаҥа оскуолалаахпыт. Онтон аныгы олох ирдэбилигэр эппиэттиир дьоҥҥо онтон условиянан төһө кыалларынан тэрийэ сатыыбыт. Оннуттан государственнай республиканскай уонна улууснай программаларга кыттаммыт төһө кыалларынан үбү тастан привлекайдык үлэлии сылдьабыт билигин бу
Ити заправка манна тэрийэн эрэллэр диэн истибит. Ити аата туох хайдах быһыылаахтык тэриллэр? Ити буллаҕына туох диэхэ вторсыйу астаатан төллөөһүн диэн кылгастыы эттэххинэ бии договор түһэрсибит тэрилтэбит Магаданскай областка производстволаахтан көмүһү да кытта үлэлииллэр, һуолга да үлэлииллэр. Онно холобур бээлэни тэлтэлэрин тиэйэн заправкалыыллар. Онно остаатык хаалан хаалар. Төттөрү дьимээрилэр биһиэхэ хаалан сүгүүллэр. Договор бутанар. Модульнай заправка диэн буолар.

Биһигиттэн халкы холобура бу хоту диэки бардах Аматта диэн Мэйэ Хаҥалас биир бу хоту зонаҕа бүтэһик бөһүөлэгэ бар. Кинилэр эмиэ заправка боппуруоһун туруорса сылдьаллар. Ирин бэлэмнээбиттэрэ, уотун бэлэмнээбиттэрэ. Онтон билигин ол хас модулькаларынан көрөн хайабыт бастаан бэлэм буоларынан или маттаах или балтаах кэлэн туруохтаах. Онно биһи эмиэ бу эһиги землякка тиэхэди Иван Егорович ити боппуруоһунан ыкса үлэлии иһиттэр. Кини курьер үрдүһүттэр биир опыттаах специалист.
Владимирович ити киирэн иһэн наһа соһуйа көрдүбүт хэп бу дьаһалта киһи аатын хүгэр. Би мин холобура культураҕа, музейга, түмэлгээти, оскуолаҕа генерэ аат хүгәрләре боло диибин бой ди. Онтон бу хаһан иңербиккети баат Чопчу даататын этэр кыам уһуох. э, Но тохлуура мин бэйэм көрүүм диэн хас биирдии хайысхаҕа иһин биир э, таһаарлаахтык үлэлээбит дьоннор баар буолаллар. Аһаа, Оскуола эрэ буолбатах, культуура эрэ буолбатах. батта. э, Бу дьаһалта өттүгэр эмиэ тон дьон-сэргэ олоҕор м, дьон эргэ туһугар диэххэ дии оннук таһарлаахтык үллээбит талаачылар ааттара эмиэ үйэтилиэхтэ оннук эбит ити не холобра администрация кеппендээме толкуйдохутун хэпэбит розалия аха ото биһи бу опыт ылаһыддабыт уопсайынан аха уонна бэйэбит мантан астынабыт бу холобура көрө сылдьыбыт нэһилиэктэрбититтэн һин биир хайары бырыһыана туолуоҕа Биһиги бу балыктаах иригэр-уотугар кэлэммит үс чулуу эдэр уолаттары көрүстүбүт. Егор Николаевич оскуола директора ити дьаархан биһиги биир сыдьааннаахпыт диэххэ дии. Хэп уонна бу Иван Егорович уонна Ньургун Владимирович. Дьэ хайдаҕай, треугольник уолаттар. Эһиэхэ үлэҕитигэр ситиһиини баҕарабыт. Үлэлээн-хамсааҥ уонна биһиги уже эһигини кытары билистибит. Балыктаах диэн буолла даҕаны разу биһи аҕа баһы баһылыгы хаһыныы түһэбит баһылык холбуйааччытын хаһыныы түһүөхпүт балыктаах хонуннара буолла даҕаны дьэ үлэлии хамсыы сылдьаллар диэн биһиги үөрүөхпүт эрэ онтон саайкытын биллибит аха дьэ маладьыастар бэккэ үлэлии олороҕут

Бу мэҥэ хаалыска уопсайынан наада туус. Дьэ диэ. Хыанатыгар тапсастахпыт Ити аммалар аһарылаллар.
Былырыын хоп иллэр ааһы хоптаммалар ылбыттар эһэ. Онтон бу быйыл таатталар ылаллар ди. Төһүн ыбытарыннатарын? Таатталар туох халаллар ди таат тапта дуоралар.
Амма апта дуоралар. Ити боллар э туорагын аллар.
Эйе хаман аты хаачыстыбатыгар наада. Аха, ити туох карагын аллар. Билон хаҥа билли.
Вот.
А, ол оннук.
Таатталар төһөн ылбыттар диэти? Үүт бетонна кэлэн турар этэ.
Оны болланы биһи быйыл бу жылы сүүрбэ биэс сылы успейдааммыт. Аңа жыл инниттен саҕаламмыт, үс ыйы быһа үлэлээммит бу. О холбоһуттааҕынтан саҕалаан, бастан биһи жамы барда алаастарына олорбуттарын. Онтон бастакы артыаллар да игибиттэрэ. табаарыстыбалар тэриллибиттэрэ онтон дьэ бастакы холкуос тэриллэр социализм суола холкуос ол иннинэ буолла дьэ ол табаарыстыбалары тэрийбит бэрэссэдээтэллэр биһи дьоммут холкуостаахтар алдаҥҥа көмүскэ тиийэн үлэлиһи дьыбыттара Ол иһин дьэ аччыктааһын биһиэхэ олохтохтоботох. И үһүс үтүөтүнэн буолар буоллаҕына ол Сурапчы Ворошилов холкуоһун Кэбээйигэ сииттэҕэ тили көһөрүүгэ илдьэ сылдьыбыттар. Ол онно эрэй боҕону көрөн аҥардара ордон бу дьоннор көрдөспүттэр. Биһигини баһаалыста холкуоска ырыл диэн. Ону кини сүүрбэ сырҕалаах аттаах дьону ыытан төрдүөн түөс сыллаахха ити дьону дьэ реабилитация буолбутун кэннэ көһөрөн аҕалар холкуоһугар барыларыгар диэ биэрэр